Men Türkmenistan watandaşy Dursoltan Taganowa. Iki müň ýigriminji ýylda segsen bäş gün Türkiýadaky deportasiýa merkezinde boldum. Ol ýerde ýüzlerje türkmenistanlylara duş geldim. Ilki başda Stambulda ýetmiş bäş gün, Silivri deportasiýa merkezinde we galan on güni Kyrklar ili diýen ýerde geçirdim. Türkmen aýal-gyzlarynyň köpüsi ellerinde talaba laýyk resminamalaryň ýoklugy, şeýle-de Türkmenistan hökümetiniň öz üstüne alan borçlaryny doly ýerine ýetirmeýänligi sebäpli tussag edilýär. Ýagny watandaşlarymyzyň kanuny statusy ýokdy. Köne türkmen pasporty bilen ýaşamak üçin rugsatnama we iş wizasy almak mümkin däl. On-on bäş günüň dowamynda Türkmenistanyň otuz, kyrk raýaty deportasiýa merkezine getirilýärdi. Türkmen raýatlaryny ýollaryň ýapylmagy sebäpli öz watanyna ugradyp bilinmeýärdi. Beýleki ýurtlaryň raýatlary şuňa meňzeş kynçylyklara duçar bolmadylar. Deportasiýa merkezi üç gatly binadan ybarat bolup, her gatynda takmynan ýüz töweregi aýal saklanýardy. Her gatda umumy hajathana we hamam bar. Hamamda ýuwunmak wagty çäkli däl. Her otagda sekiz, on aýal ýerleşýärdi. Krowatlar iki gatlydy. Deportasiýa merkeziniň özünde lukmançylyk kömegi berilýär. Zerur bolan halatynda hata hassahana äkidilýär. Deportasiýa merkezinde ýörite psiholog-lukman bar. Günüň dowamynda lageriň çäginde ýerleşýän Söwda dükanyna zerur bolan harytlary almak üçin iki gezek baryp gelmäge rugsat berilýärdi. Telefonda gürleşmek sişenbe, penşenbe, şenbe we ýekşenbe günleri ýigrimi nol noldan soň on minut ulanmaga rugsat berilýärdi. Jaňlaşmak üçin tölegli çäkli kartoçkalar ulanylýar. Habarlaşmak üçin kart satyn almaga mümkinçili bolmadyk aýal maşgalalara Lager işgärleri kartoçkalaryny berýän halatlary boldy. Adwokatlaryň baryp görmeli günleri deportasiýa merkeziniň gün tertibine laýyklykda, diňe iş günlerinde we iş sagatlarynda gurnalýar. Deportasiýa merkezinde türkmenleriň ýagdaýy, beýleki döwletleriň raýatlaryndan tapawutlylykda, durmuşda has çynlakaý synaglara sezewar edilýändigini we bularyň hemmesiniň türkmen hökümetiniň biparhlylyk bilen baglanyşyklydygyna göz ýetirdim. Silivri şäherinde ýerleşen merkezde takmynan altmyş-altmyş bäş ýaşly bir garry türkmen aýal bardy. Ol ýere üç-dört gezek getirildi. Türkmenistan hökümetiniň ýeterlik eksport uçuşlaryny gurnamaýandygy we ýollaryň ýapykdygy sebäpli, ony deportasiýa edip bilmediler. Şonuň üçin biraz wagt saklanandan soň boşadylýar we birnäçe günden soň ýene-de tutup getirýärdiler. Ol öz huşunda däldi.

Stambulyň deportasiýa merkezinde günde üç gezek ýyly nahar berilýär. Iýmitler kanagatly ýagdaýda. Şol garry aýalyň özi hereket edip bilmänligi üçin, iki sany türkmen aýal ony naharhana getirýärdi. Edil şonuň ýaly-da goltugyndan goldaw berip, ony yzyna alyp gidip döşeginde ýatyrýardylar. Beýleki ýurtlaryň zenan raýatlary deportasiýa edilmeginden asla alada galmaýardylar. Emma türkmenler gaty gorkýardylar. Sebäbi Türkmenistana gelenlerinde gitmek üçin gadaganlyk möhri goýuljany bilýärler. Bu ýagdaýda Türkmenistanda iş tapmak mümkin däldigi sebäpli çagalary iýmitsiz galyp biljekdigini bilýärler. Deportasiýa merkezinde her gün otuz minutlap gezelenç etmek rugsady bardy. Aýal-gyzlar ruhy çökgünlige düşmezligi üçin gezelençde aýdym-saz goýýardylar. Beýleki ýurtlaryň raýatlary hatda bu aýdym-sazda tans edýärdiler, emma türkmen aýal-gyzlary bir üýşmeleňde ümsüm oturýardylar we ýüzlerinden gaýgy alamaty aýrylmaýardy. Öýlerinden erbet habar gelýän pursatlary hem bolýardy. Käbirleri tussag edilendigi sebäpli maşgalasyna pul iberip bilmeýärdi. Çagalaryň iýmäge zatlarynyň ýokdugyny bilýän eneler has hem umytsyzlyga düşýärdi. Çagalary kesellänleri hem bardy. Şeýle ýagdaýlarda umytsyzlykdan aglaýardylar. Üç aýyň içinde beýleki ýurtlaryň konsullyklarynyň işgärleri öz raýatlarynyň ýanyna birnäçe gezek baryp gördüler we tussaglyk-da saklanyş şertleri bilen tanyşdylar. Aklawçy bilen üpjün etmekde uly alada bildirýärler. Türkmenistanyň konsullyk işgärleri bolsa, ýok. Öz raýatlaryndan hiç haçan baryp habar almaýar. Aýal-gyzlar täze gelenlerden Türkmenistan barada habarlar alýarlar. Iň ýörgünli sorag Türkmenistanly ýollar haçan açylýar? diýen sorag bolup durýar. Iki müň ýigrimi birinji ýylyň sentýabr aýynda ikinji gezek tussag edilenimde, merkezde takmynan otuz bäş-kyrk türkmen aýal bardy. Ertesi gün boşadyldym. Lagerden çykanymda, Lager işgärleri şeýle sorag berdiler, Deportasiýa karary bolan aýallary haýsy ýurda iberip bolýar? Men şeýle jogap berdim, Elinde bar bolan köne pasportlary bilen hiç bir döwlet kabul etmeýär. Öz Watanymyza gerek bolmadyk türkmenler biz. Elbetde, deportasiýa merkezi türme däl we bu ýerdäki tussaglyk şertleri çydamly, ýöne şol bir wagtyň özünde-de Köp bigünä türkmen aýal-gyzlary öz döwletiniň adalatsyz çemeleşýändigini görüp, umytsyzlykdan aglaýardylar, käte menem aglaýardym.